Mathai Thawngṭha dal hnihnak, caang khatnak in caang hleihnihnak tiang a cungtlangpi nichuahlei mifim hna. Jesuh cu Judea ram Bethlehem khua ah siangpahrang Herod bawi a si lio ah khan a chuak. A chuah tlawmpal ah cun arfi zohthiam mi hna kha nichuahlei in Jerusalem khua ah khan an ra i Judah siangpahrang a si lai dingmi ngakchia a chuakmi cu khuazei ah dah a um? A arfi nichuahlei in a chuah kha kan hmuh i amah biak awkah cun atu hi kan ra an ti. Cu bia cu siangpahrang Herod nih a theih tikah a awlok a chong ngaingai i cu bantuk cun Jerusalem khuami vialte hna zong kha an si ve. Tlangbawi upa vialte hna le phungbia cawnpiaktu saza hna kha a pumh hna i khuazei ah dah Mesia cu a chuah lai tiah a hal hna. Annih nih Judea ram Bethlehem khua ah tiah an leh. Cun profet nih a rak ṭialmi cu hihi a si: Judea ram ummi Bethlehem khua, nangmah cu Judah ram khuapi hna lakah a hmebik na si naisai lo. Zeicahtiah nangmah chung hin hruaitu pakhat, ka mi Israel mi hna tuukhal a si dingmi cu a chuak lai, a ti. Cucaah Herod nih cun nichuahlei mifim hna cu a thli tein a kawh hna i zeitik set ah dah arfi kha a chuah ti kha fiang tein a hal hna. Cun Bethlehem khua ah khan a kalter hna i, Va kal u law ngakchia kong kha ṭha tein va hlat u. Cun nan hmuh tikah rak ka chim ṭhan u law, Kei zong amah cu ka va bia ve lai, tiah a ti hna. Siangpahrang nih a ti hna bang cun an kal. Cun nichuahlei ah an rak hmuh cangmi arfi kha a lang ṭhan i an hmaiah a kal i ngakchia umnak cungah cun a dir. Arfi an hmuh ṭhan caah cun an i lawm tuk hringhran. Inn chungah khan an vung lut i ngakchia kha a nu Mary sinah cun an vung hmuh. An khuk an i bil i an biak, cun an zal chung khan laksawng an i chuah i an pek. Cu an laksawng cu sui le frankincense zihmui le mura zihmui an si. Pathian nih an mangah Herod sin i kir ti lo ding khan a chimh hna i cucaah lam dang in an ram ah khan an kir. Mathai thawngṭha dal hnihnak caanghhlei thumnak in caanghhlei nganak tiang a cungtlangpi Izipt ram ah an zaam. Annih an kal hnuah Bawipa vancungmi pakhat cu Josef sinah khan a mangah a lang i, “Tho law ngakchia le a nu kha i kalpi hna law Izipt ram ah va zaam u. Cun chuak cang u kan ti hna hlan tiang. Cuka ah cun va um u. Herod nih ngakchia hi thah awkah a kawl lai tiah a ti. Josef cu a tho i ngakchia le a nu cu Izipt ram i zampi awkah zan ah khan a thawhpi hna. Cuka ah cun Herod a thih tiang an um. Hi thil cu Bawipa nih profet ka in, Ka fapa cu Izipt ram in chuah awkah ka auh, a timi bia tlinnak caah khan a si. Mathai thawngṭha dal hninak, canghlei nakin canghlei riatnak tiang, a cung tlangpi Herod nih ngakchia a thah hna. Herod nih nichuahlei mifim hna nih an ka hlen ti kha a hngalh tikah a thin a hung ngaingai. Arfi a chuahnak kong nichuahlei mifim hna nih an chim ning khan a caan cu a tuak i Bethlehem khua le a pawngkam i a ummi khua hna chung i ngakchia pa kum hnih ri in a tanglei paoh kha thah dih hna awkah nawlbia a pek hna. Cuticun profet Jeremiah nih a rak chimmi cu a hung tling. Ramah khua chungah thawng a thang. Cu thawng cu ṭahnak le ainak thawng a si. Rachel nih a fale cu a ṭah hna. An dihlak in an thih dih caah a ṭap lengmang ko i ngamh khawh a si lo ti hi a si. Matthai thawngṭha dal hnihnak cang hleikua in cang kul le cang thumnak tiang a cung tlangpi Izipt ram in an kir. Herod a thih hnuah Izipt ram ah khan Josef sinah cun bawipa vancungmi pakhat kha a lang i tho law ngakchia le a nu kha Israel ram ah hun kirpi ṭhan cang hna, zeicahtiah ngakchia thah a timmi kha an thi cang tiah a ti. Cucaah Josef cu a tho i ngakchia le a nu cu Israel ram ah khan a hun kirpi hna. Arkelau nih a pa Herod kha a hun chan i Judea ram ah siangpahrang a si ti kha Josef nih a theih tikah cuka i va um awk cu a ṭih. A mangah a chimh bantukin Galilee ram ah khan a kal i Nazareth khua ah khan umhmun a khuar. Amah cu Nazareth khuami ti a si lai tiah profet hna nih an rak chimmi tlinter awk caah hiti in thil a hung um cu a si: